Welcome to Tinotenda Radio 5 radio station internet radio muchifamba na DJ Tinos

vapinda vapinda vapinda dj dinos vapinda pachirongwa chirongwa chesungura sungura mudariro chinoitwa musi wechitatu wega wega kutanga nenguva dza9 kunobata nguva dza10 zvisinei hatina kwanisa kuchiita chirongwa ichi muzuva ranezuro tazoti regai tichisimudzire muzuva ranhasi pane zvenge zvichivhiringidza nekuda kwasatani zviri kuimbwa pana pana mukoma Firimoni Madzagwara panapa zvikanzi satani satani satani satani hauna simba hauna simba ichokwadi hauna simba ndinotenda ndinoda kutenda nemashoko askoma ah, Firimoni Madzagwara ari kutaura pano ari kutaura panapa pamusoro pasatani anga ada kuvhiringidza mukati meupenyu hwangu mukati mekurarama kwangu patsaona yemumugwagwa ndinoti mwari kudzwai kudzwai kudzwai kudzwai

upenyu hauna kupfava sekunge donje rinorimwa kudande kumuzarabani hanzi ndaitochemera ndaitochemerawo kuti dai ndaita baba dai ndaitawo mai muupenyu hwangu ndichikura ndisingazive kuti haisi nyore ndisingazivi kuti haisi nyore kana uchinge wakura wava kunzi baba matambudziko nhamo zvinenge zvakuuya pauri Anzisa kana mukoma madzagwara mukoma tinotenda radio 5 nyararai henyu kuchema pukutai misodzi vanga vachiti vanoda kukwazisawo pano panoda kukwazisa mukoma wangu firimoni madzangwara ndichaona kuti tinokwanisa kubatana here

vanoimba yone inonzi kafukusa sounds vanoimba neinonziyo kafukusa sounds kamba ka ndakatora paalbhamu rakanziro pfungwa munyono pfungwa munyono ndo albhamu racho zita realbhamu randiri kuona panapa kambo kakagara panumber one paalbum irori kanonziko akuruma nzewe kouya number two kakanziko bapu regwai kouya number three kakanzi mabasa kouya number four kakanzi mwana wekwamuchuchu kouya number five kakanzi rongera ramangwana number five kaka, number six kakanzi wimbika ndonziyo dziri paalbhamu iroro rakanzi iro pfungwa munyono kubva kuna firimoni madzangwara regai tinzwe panapa tinzwe panapa kuti vanokwanisa kukwazisawo here tinzwe kuti vanokwanisa kukwazisa here panapa ndifilimoni madzagwara awe kafukusa sounds ndodongo kwazisa mhuri yose yekwamadzagwara ndichiti makadii makadii neteam kafukusa yose ndongoti muri sei sei kwamuri mose vadikani hama ndatenda ndofunga muri kuzvinzura ndofunga mavanzwa apa sinde chivimbo chekuti dai kani pamine mchiye munokwanisa kunge muchitaurisa kuti zvizenge tichinzwa umwe wese wazenge wachinzwa sinde chivimbo chekuti wanzwa wanzwa hawo

ndakusimudzirai albhamu rinobva kuna moses tom moses tom achiimba neorchestra wanesu e, albhamu racho rakanziro kubasa kune basa hanzi ndarohwa chekuseri ndarohwa chekuseri anzi mai lizi nziyo dziri papapa dzakati wande pane kambo kekutanga kanonzi mai wepi ko yakanzi coronavirus hanzi ziwai hondo eh, amai lizi besina hanzi machikishori nashiri dzedenga dziripo payoutube kutaura kwandiri kuita kuno dziri payoutube chako ngomhanya payoutube channel yakanziwa tinotenda radio 5 wobva wandosiya wasubscribe wokomenda wolaika wosheya zviri papapa unosora wakutotapirirwa nengoma dzawo wari pamozambique apo wari pamozambique hanzi gara waziwa hama dzemukadzi gara waziwa hama dzemurume nekuti unozorohwa chekuseri unorohwa chekuseri unenge uchitomutengera zvese zvinzi ndisekuru mwana wamai wanhingi nhingi nhingi nhingi anhingi uyu mangwana ndizvozvo mangwana ndizvozvo aiwa iwositoza wositoza kuti urohwa chekuseri ndozvaari kuchema chema nazvo panapa moses tom anobva iye pazimbabwe asi pari zvino ari pamozambique apo achiimba neorchestra wanesu musangano kuti chirongwa ndechesungura mudariro chirongwa ndechesungura mudariro chinoitwa kutanga musi wechitatu chega chega kutanga nenguva dza9 kunobata nguva dza10 pm manheru manheru musarasikirwa kuti manheru mr chidya mukobvu zviri sei zviri sei zviri sei ndo wamwe wesungura wanorova wesungura inomwisa mvura

ndine urombo nekusabatika kundire urombo nekusabatika kwandanga ndiri kuita paredhiyo zviri sei panjolaina zviri sei kwakadii hako ndine urombo nekusabatika kwandanga ndiri kuita paredhiyo aiwa kune zvenge zvichivhiringidza satani enge auya nesimba satani enge auya nesimba eh, kune shumba dzepamugwagwa dzenge dzada kunditorera pamugwagwa asi mwari wakati hakuna izvozvo mwari wakazviramba eh, ndakabuda ndisina kana kana kana kana kana scratch asi mukaona zvakaita mota aiwa eh, hamubvume kuti dj tinoziwa kapona aiwa ndiripo ndiripo kusvika jesu wadzoka

hanzi na minister david chipoi e, makadii zvenyu baba ko tiri kunzwa kuti makaita tsaona ichokwadi here uye hamuna kukuwara here Welcome to Tinotenda Radio 5, radio station internet radio. Muchifamba na DJ Tinos. Adina baba ndinakukwara ndiripo baba ndiri mupenyu ndiri mupenyu mwari wane nyasha mwari wane nyasha eh, hanzi hau oh, tinotenda mwari kana muri watano e, ndanzwa mugurupu remadj ideas forum aiwa ndakabuda mwari wane nyasha baba mwari wane nyasha hanzi ngatikudze mwari aiwa zvinotendwa baba zvinotendwa ndakararamiswa ndakabuda nekuda kwamwari mwari ndiwo wane nyasha hanzi god will see through this baba chakakosha hupenyu mari inoshandwa aiwa ichokwadi mukoma wangu ichokwadi mukoma wangu, ichokwadi, mukoma wangu.

akawandisa akawandisa mameseji andaisirwa panapa newari kupawo mashoko enyaradzo nezvakaitika mutsaona wakawanda handitokwanisi kuti ndiwapedze pana handitokwanisi ndiwapedze ndine mukoma wandasimudza panapa ndine mukoma wandasimudza panapa hanziwo anonziwo shadreki e, eh, shadreki chimukade track sound mabvira anzi mabvira wira mabvira wira ndofunga ndo zita realbum racho vanonziwa mr shadrek chi anzi shadrek chimukede chimukade ya mazita mamwe acho anenge akaoma shadrek chimukade eh, track sound hanzi mabvirawira ndiwo ari pasi penzwi rangu ndiwo ari pasi penzwi rangu pane nziyo dzakatoti wandei chaizvo dziri papa dzandiri kuona apa eh, hanzi ke ari panamba wani kana unzi muromo zvibate eh, hanzi muromo zvibate iwewe muromo eh, hanzi paukama ndo kari panumber two featuring dispange kouya number three hanzi anyumwa bere nderake kanowa kari pasi penzwi rangu number four hanzi bhora ku bhora kubhamba mweya ichokwadi ichocho kana pasina mweya bhora haribhambi

eh, zvikanzi yo sori mukoma wangu maiwanani mumota menyu ndina mukoma panapa wandinawo panapa ndina mukoma wandinawo panapa wari kuti makadhumwa netraki here eh, ndikati aiwa kwete itaxi zvikanzi yo sori mukoma wangu maiwe nani mumota menyu mukoma wangu ndaiwe nemunhu wandaive naye wandaishanda naye wandinomboita naye madhirama anoimba zvakare ndiye wandaive naye mumota umu asi tese takabuda nenyasha dzamwari mukoma wangu zviri sei zviri sei kwakadii hako ndiri paredhiyo sori ndiri paredhiyo kutaura kunoku tichizipwa nemangoma tichizipwa nemangoma panapa ndiwo andasimudza zvakare mukoma wangu panapa shadreki tiri pasungura mudariro inoitwa musi wechitatu chega chega kutanga nguva dza9 kundobata nguva dza10 manheru muchifamba na dj tinozi kana kari kekutanga kusvika pano ndokumbira umhanye undosubscribe youtube channel yakanzi tinotenda tv pamwe tinotenda radio 5 wofolowa peji rakanzi iro tinotenda tv pamwe tinakanzi tinotenda radio 5 zvako zvoenda kumbera hausi kuzorasikirwa nezvirongwa zvatinenge tiinazvo panapa tine zvirongwa zvakawanda zvakasiyana siyana wazhinji vanotiziva nemainterview atinoita musi wesaturday nemusi wesunday wega wega eh, patinotenda tv tichibuda live tanga nenguva dza 8 kundobata nguva dza half 9 patinotenda tv tinenge tiri live kana uchidawo kupinda muchirongwa ichocho chemainterview tibate panhamba dzinoti idzo plus 2 7623 732521 wobata tinotenda radio 5 wobata dj tinozo zvako zvoenda kumberi zvoenda kuseri ungatidii ungatidii ungatidii wayauya wangu wajaira kumira munzira mangu kana kuti waruda kutambira munzira dzangu ndinokumbira mubudewo munzira mangu handisi kuda zvekuvhiringidzwa handisi kuda zvekuvhiringidzwa hauna eh, simba hauna simba satani hauna simba ndaramba ndiri protected ndiri protected usambondijairira

Aiwa, handina kukwara ba mukoma wangu, handina kukwara, ndakabuda. Mwari wakandiitira nyasha, ndikabuda ndiri mutano, ndiri mupenyu, ndisina kana pakakwara. Kanzi okay, it's fine my DJ. Mm, hey, pakaipa. Mm, yakadai, yakadhumwa nei? Yakadhumwa nei? yakadhumwa neimwe here e, yakadhumwa neimwe mumashure mukoma wangu ndakadhumwa netaxi anza zvakaoma tinotenda jehovha muri mupenyu ichokwadi ichocho ichokwadi dziyo ndinadzo pana ndinadzo panapa ndiri kuita ndichingosanganisa pasungura mudariro

ndeve ndina dj ndina dj panapa dj nengaso wandiromborowa nawo mafeaturing ndichimbofeature nawo ei waripo panapa waripo panapa wari kuti yei zvakaoma zvakaitika zvakaoma zvakaitika and eh, ndichida kuti ndikwanise kuti wapinde wataura apa zvino pane zviri kuitika pane zviri kuitika asi warongoti aiwa eh, as long wakabuda uri mupenyu zvimwe izvi ndezvepano panyika ingave mota iyo inotengwa imwe asi upenyu hautengwi humwe ichokwadi ichocho

ndoimba ndoimba ndoimba muri kuzvinzwira ndoimba muri kuzvinzwira tinoti sorry nevolume yedu iri pasi ndoti sorry nevolume yedu iri pasi asi ndine chivimbo chekuti wanzwa wanzwa zvawari kutaura panapa

ndasimudza mukoma wangu panapa ndamusimudza mukoma wangu adasimudza panapa anonziwo mirai mabharani anzi mirai mabharani kambo kachinziko serious kana kuti chipo ndo wandasimudza panapa hanzi na mukoma pajero musica mota iyo yakarohwa nekusaidi here aiwa mukoma wangu yakarohwa nekumashure yakarohwa nekumashure hanzi namukoma burning bush panapa namukoma burning bush eh, hanzi the day you start to look at things positively eh, positive shift you happen in your life our prayer is for

God will do it not because of you but because of his name. Ee, amen amen amen ndinotenda mukoma wangu nemashoko enyu ndinotenda mukoma wangu namashoko enyu minister burning bushi Akapiwa na shame. hanzi nastephen saungweme usarega kurumbidza mwari hama yangu nekuda kwezvawakasangana nazvo aiwa ichokwadi mukoma wangu ndinozvitenda zvinotendwa

zvakaoma kuzvifunga zvakaoma kuzvifunga aiwa ndizvozvo ndizvozvo kuda kwamwari tingazviita sei tingazvidii ndoti kana kare kekutanga kusvika panapa ndokumbira umhanye undosubscribe eh, peji redu undosubscribe eh, youtube channel yedu yakanziyo tinotenda tv pamwe chete tinotenda radio 5 kana kare kekutanga zvakare usati wanzwa peji redu ndokumbirawo umhanya undosecha pakanzi tinotenda radio 5 pafacebook wokomenda ipapapo wofolowa peji racho wolaika wosheya zviri ipapo e, pamwe chete nerakanzi iro tinotenda tv peji wobva wafolowa wokomenda wolaika wosheya zviri ipapo e, tisangane zvakare pasaturday nesunday e, tine chivimbo chekuti takuita rimwe zuva e, musi wefriday musi wefriday takuti tiite zvakare mainterview kutanga musi wefriday saturday nesunday tiite mazuva matatu nekuda kuti kwekuti vanhu wakuti wandei vanhu wakuti wandei vari kuuya kumainterview ndechivimbo chekuti kambo kandinacho kandinako ndekekupedzisira pana pa ndakuita ndichirowa pasi ndakuita ndichirowa pasi ndichienda ndichindozororawo chenda ndichindozororawo ndichimbofungawo nenhamo dzatinadzo rakasangana nadzo idzi eh, ndine chiumbo chekuti kana kuina wakateererawo e, mashoko enyaradzo acharamba achiuya zvakare mashoko enyaradzo acharamba achiuya kune vanoda kutambanudza vanoda kutambanudza hawo e, nhamba dziripo dzinotidzo plus 2762373251 kune vanoda kungobatsirawo hawo kune kungosiririswa hawo nezvakaitika eh, handi kuti tine zvese kana tinowana zvese pane pamwewo pounozoshayawo chimwe anenge akubatsirawo nechaakubatsira nacho ichi chakundorepuresawo pende ndisina kunge ndakwanisa kuti ndipa repurese eh, zvinotendwa zvinokudzwa eh, semabatsirano atinongoitawo tinongobatsirawo semabatsirire atinongoitawo kana kuine vane mwoyo wakadaro munotambirwa munotambirwa munotambirwa patinotenda radio 5 na dj dinozi mukoma chingoma zviri sei mukoma chingoma zviri sei kadhibeti chingoma kuri sei kwakadii hako mashoko enyaradzo aripo ndakaona eh, hinguwa bedzi wakawandisa makawandisa chris william ndakaona ndakaona eh, kune wamwe wavo vasina kuisa eh, asi zvisinei wamwe wanenge wakaposwawo nazvo chris chireka chris chireka ndakaona mashoko ako ndakaona eh, handingakupedzii eh, mese handingakupedzii mese wazhinji makaisa mashoko ekunyaradzawo eh, ndinozvitenda ndokuti ndizivewo kuti kune wamwe wari kundirangarirawo ane chiwimbowo chekuti chekuziva kuti kuna dj tinozi aiwa kutonga kwasatani asi mwari akatongawo futi ipapo ndaenda ini ndingatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa